Jêderên Rewangeha Sûriyê ya Mafên Mirova tekez kirin ku ji êvara doh pêncşemê ve heta roja îro çil û yek kes di encama bûyerên tundiyê de li zindana Xiwêranê li bajarê Hesekê jiyana xwe ji dest dan. Şazdeh ji wan endamên Rêxistina Dewleta Îslamî, DAIŞ, bûn û bîst esayîş û nobedarên zindanê bûn û pênc sivîl bûn. Lê li gorî daxuyaniya hêzên ewlekariya hundirî ya ku îro hate belavkirin, yek ji esayîşa şehîd bû û heft birîndar bûn û si sê sivîl hatin kuştin bi destê endamê DAIŞ'ê. Li hêleke din hêzên leşkerî karîbûn di dua ji wan pênc endamên Dewleta Îslamî yên ku ji zindana Xiwêranê reviyan bi sedema wan bûyeran bigirin. Lê çarenivîsa yên di ta niha ne diyar e û heta niha nasname û neteweyên wan û ka ew di serkirdayetiya rêxistinê de ne yan na ne diyar e. Girtina her du endaman pêk hat di dema ku hêzên leşkerî berdewam bûn di livê xwe de li derdora zindanê û taxên nêzîkî wê. Di yek demê de firokeyên hevpeymaniya navdewletî jî li ezmana difiriyan. Û dengê teqînê li deverê dihate bihîstin. Hêjayî gotinê ye ku ev êrîş ya herî giran û herî mezin bû ji dema hilweşandina rêxistina Dewleta Îslamî DAIŞ wek hêzeke ku hin deveran kontrol dikir di avdara sala du hezar û nozdan de li ser destên Hêzên Sûriya Demokrat û Hêzên Hevpeymaniya Navdewletî Doh roja pênşemê bi boneya salvegera dagirkiriya Tirkiyê li ser Efrînê nivîsgeha ragihandina Efrînê ya Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriyê Yekîtî rapora xwe ya heftane a jimara sed û heştê û yek ya taybet di bin navnîşana Efrîn di bin dagirkiriyê de belav kir. Rapora navborî tîne ziman ku Tirkiyê bi hevkariya çeteyên wê ji milîsên girêdayî Hevpeymaniya Sûriyê ya Îxwan El-Muslimîn di hejdê avdara du hezar û hejdan de Efrîn bi mebesta têkbirina hebûn û rola Kurdan li Sûriyê û rêgirtin li destkeftiyên Kurdî yên rewa dagîr kir. Ku Efrîn ji navçeyek aram kire navçeyek nearam bi sedema serberdayî û gendelî, binpêkirinên hovane û guhertinên demografî li dijî Kurdan. Her wiha rapora taybet ya navborî bi hûrgilî binpêkirin tewanên mirovî yên dewleta Tirkiyê û komên terorîst yên girêdayî wê li Efrînê belgeh dike. Komkujî û êrîşên li dijî sivîlan ku jimara şehîdên sivîl yên dagirkeriya Tirkiyê giha sê sed kes, di nav de bi dehan zarok û jin hebûn û her wiha birîndarbûna hezar sivîlî ji bilî şehîd û birîndarên YPG, YPJ û hêzên esayîşê. Her wiha rapora navborî di dirêjiya xwe de behsa Qirkirina zêdetir ji du sed û pêncî hezar kesî û qedexekirina wan ji bo Efrînê û bicihkirina zêdetir ji pênc sed malbatên çekdarên girêdayî Tirkiyê bi mebesta guhertinên demografî dike. Di van çar salê borî de Efrîn û gundewarên wê rojane rastî hemû corên binpêkirinên ne mirovî tên ji kuştin û girtin û revandinê ku bi dehan Ji rêxistinên mirovî wek Efrînpost, Rewangeha Sûrî û Desteya Yasayî ya Kurd wan binpêkirinan rojane belgeh dikin. Li aliyekî din rapora taybet ya Partiya Yekîtî bi ferehî behsa guhertina çandî û xwendinê û zordariya olî li ser xelkê Efrînê û terîb û tetrîkkirina navçeyên jêr desthilata dagirkeriya Tirkiyê bi mebesta guhertina nasnameya wan navçeyan dike. Dewleta Tirkiyê û komên çete yên girêdayî wê di nav van çar salên borî de ziyaneke gelek mezin gihandine jîngehê ji şewitandina daristan û birîna daran her wiha xerabkirina cihên şûnwarî û dizîna wan bi mebesta navbirina dîroka navçeyên û guhertina wê. Di çaremîn salvegera dagirkirîya Tirkiyê de nivîsgeha ragihandinê ya Partîya Yekîtî di dirêjayîya rapora xwe de tîne ziman ku dewleta Tirkiyê û komên terorîst yên girêdayî wê hemû corên binpêkirinên ne mirovî ta bikaranîna çekên qedexekirî li dijî Efrîn û xelkên wê bikar anîne û Partîya Yekîtî di wê raporê de bang li civaka navdewletî dike Da ku bi rola xwe rabin ji bo nehiştina dagirkiriya Tirkiyê li ser serweriya Sûriyê. Ji aliyekî din ve û li gorî zanyarên ku gihane ber Sift TV, doh pêncşemê bajarê Efrînê û gundewarên wê ji aliyê deverên rejîma Sûriyê ve rastî topbaran hatin û di encamê de şeş welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan. Di nav wan de du zarok û jinek jî hebûn û nêzîkî sîh kes jî birîndar bûn ji bilî ziyanên madî. Pêzo û Dîron û Êmali duyê Deutsche Bundesregierung Herr Erdogan den Rücken gestärkt. Bi boneya çarsaliya êrîşa Tirkiyê ya dagirker û milîsên çekdar yên girêdayî wê û li ser vexwendina Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriyê û Komela Piştevaniya Gelên Jêrî Gefê de Doh Pêncşemê bîst ê meha Çilla du hezar û bîst û du wan bi dehan ji revenda Kurd li Elmanyayê li pêşiya Balyozxaneya Rûsya û Amerîkayê li bajarê Berlînê li hev kom bûn bo şermezarkirina binpêkirinên dewleta Tirkiyê li herêma Efrînê. Elî Kemal endamê Komîta Rêvebir ya Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriyê û yê ku di xwepêşindanê de beşdar bû got, Em hatine vir ji bo em bi dengekî bilind bêjin ji dewletên xwedî hêz ku tiştê çêdibe li Efrînê ji dervî qanûnê ye û em dixwazin ew dewlet alîkariyê bikin bo Tirkiyê ji Efrînê û hemû deverên dî li Sûriyê derkeve. Ji aliyê xwe ve Diktor Kemal Sîdo, şêwirmendê karûbarê Rojhilata Navîn di Komeleya Piştevaniya Gelên Jêrî Gefê got, Me du name radestî balyozxaniya Amerîkî û Rûsî kir ta em ji Serok Biden û Botîn bixwazin ku rola xwe bo derxistina artêşa Tirkiyê û hêzên radîkal ji Efrînê rabin. Hêjayî gotinê ye ku di name ji balyozxaniyên her du welatan Amerîka û Rûsya re hate radestkirin. Tê de daxwaz ji wan hat kirin ku zextê li hikûmeta Tirkiyê bikin da ku dawî li dagirkiriya xwe ya li ser herêma Efrînê û hemû herêmên dagirkirî bîne.

Alîkar bin bi me re Tirkiyê ji Efrînê û ji hemû deverên Kurdî û Sûrî derkevê. Ji ber ku ev tiştin ne dirust e, tiştin ne rast e, zehmetî ye. Ji ber wê em dixwazin kesên serbixwe, partiyên Kurdî, saziyên serbixwe, kesatiyên serbixwe, nivîskar, hunermend, kesên xêrxwaz, Kurdhez, Kurdperwer

Salvegera destpêkirina êrişên hovane li ser xelkê me li Efrîna Delal, endam, hevkarên Komeleya Piştevaniya Gelên Cêrgefê li bi derê kom bûne. Me du nameyên taybet ji bo Serokê Amerîka Biden û ji bo Serokê Rûsyayê Pûtîn bi rê kirin. Daxwaza me ew bû ku ev her du welat, Di dagirkirina Efrînê de beşdar bûn ji ber ku ya bêdeng bûn ya jî rê dan firokeyên cengî yên dewleta Tirk êrişî Efrînê bikin. Di wan namen de em dixwazin ku tiştên ku tê serê xelkê me li wi derê protesto bikin, bi nav bikin û tiştê pêwîst bê kirin ji bo ku artêşa dewleta Tirka dagirker, Îslamciyên Sûriyê, Ji Efrînê derkevin û xelkê me vegerin malên xwe, navberên Zêtûnê vegerin Efrîna Delan. Li binê mizgefta El Nûrî li Mûsilê qatên mêjgehekê sersala duwazdan hatine dîtin. Ev vedîtina giring a arkolojîk di encama lêkolînên ku berî nuha bi çar mehan di çarçoveya projeya Îhya Ruh El Mûsil dest pê kiribû tê. Mizgefta El Nûrî ku yek ji girîngtirîn şûnwarên bajêr e hê jî di bin çavdêriya Rêxistina Perwerde, Zanîst û Çandê ya Neteweyên Yekbûyî, UNESCO, de tê restorekirin. Hêjayî gotinê ye, Ku minareya Mizgefta El-Nûrî di hizêrana du hezar û hevdan de ji ber teqemeniyên ku ji aliyê çeteyên DAIŞ'ê ve hatibûn bicihkirin wêran bû. Tê plankirin ku di dawiya sala du hezar û bîst û sisiyan de kar ji bo nûkirina wê bi dawî bibe. Wezareta Veguhestin, Îtîsalat û Teknolojiya Zanyariyan ya Seltaneta Oman doh Pêncşemê li bajarê Mesqatê destûrnameyek da ku karûbarê veguhestinê yên ku tenê ji bo jinan li ser aplîkeşina O-Taxi hatine veqetandin. Ew ê bi neh ajokerên jin ên li paytexta Omanê Mesqat dest pê dike bi mebesta ku li bajarên din û di dawiyê de li seranserê welêt berfireh bibe. O Taksî di sala du hezar û hejdan de dest bi karê xwe kir lê bi sedema Covid nozdeh ve pir zirar dît.